Abagusii mwensi be mbiamo Nyasae nonsi okere chingaki chiaino gocha agamo kwa Times ndari nerituko rinde twanyare konyora omogeni iga korwa ensemo igorokwu ng'a Nyaribari Masaba. Ee Nyaribari Masaba. Mbuya mono baba ase okere chingaki chiao gocha agamo kwa Times kosanga naintwe egere abanto banyare okomanya. Mbuya mono nainwe ase okoira chingaki chiaino gocha gototarera iga iga inka naende rende buna gwatebire abanto banye gotomanya. This is a beautiful home. Thank you, thank you so much. I personally love it. Nanchire goika iga. Mbuya mono. Embe engiya, emete ichire, chinyoni chiro. Karibu sana. Very clean. Iga nonka. Iga ase engiya ogokara. Mbuya mono. Okay. Ari riria okoigwa ngoteba ing'a bwatinda. Ehe. Bwami ing'a bwatinda. Iga. Oga. Eh. Thank you so much for the welcome. Karibu sana. First of all, munto okora for the first time. Introduce bakomanya aye nigo. Bono inche nkorokwa risese ri'amagenderero korwa Nyaribari Masaba, Diana Nyaboke Ontiri, igo indoigwa Ontiri bwamino, iga noo bwamino, ee bono. Nkoboria obochumbe bwa Nyaribari Masaba, Nyasae ekare atwanchire toike 2027, ee bono. Inka iga iga, ase specifically ekinyoro ekio nagekorwa?

Oh that's great. Mbuya omanyete abagusii especially esukuru gwasomete, ekero abanto bakora ng'a omwana osomete igaa mbuna are oboyompia bakoba motivated. That's why basically nkoboria eswali ere. Abana basomete chisukuru ebi buna egesaaba bono nsa aa, babe inspired. Eeh bono. Ase ki gwachorete rieta risase? Risase? Omanyete nkoigwa tore ng'a amasase na amachuma korwa gusii. Ehe. Bono inche ne risase korwa gusii. Lakini bono inche koba ng'a ne risase riri rire

Ase obo oyo iga ore ekerogo, ebinto mbire buna inche omwaki ekura namoakerete, naende in fact namokorerete ecampaign enene sana. Na amagani naye na- narengetie ng'a na perform buna omochumba one ntomete gochia parliament, Yes. lakini buna emiaka ekonya koenda, omanyete oyo noyo ogatano gochia koera, Oyogotaano. tindochi ekiankoreire. Bono nkarora ng'a actually nabo ndakore buya kobua oyo ore ororo. Nkwagete ase ababera ng'a aye noisaine. Ningisaine. Naende ande ne mono ngokwa eki nkorigereria nkeri ng'a qualifications chiria chire ase constitution ninchibwate chionsi. Nosomete. Ninsomete. Nobwate papers. Ee bono. Nabo ogokwana communication bakorete. Kabisa. Tia Nyasaye akonye. Mbuya mono. First of all totarachia ere omanyete inche nabere motivated. Okay. Ng'a ntobwate this time round abasubati betokeseire kobua ekerogo kia obojumbe. Mbuya mono. Gose iga ntwanye gotwara mosubati nonye na oyomo, obooriri kero giki akaira. Nao bono aye buna risasi ri'amagenderero, inki eke giakoorokire ng'a this time round nabo omosubati agocha korwa nyarobari masaaba? Gocha gocha twanyarire korora obonchoreri bokoba. Okay. Ritang'ani tochake nonya. magokora omwamokwani, ekegori kiaye emoroche, lakini ebinto buna bare gokora gocha gocha, nkonya gocha enchibire. Nonya na abana chinyaroka koirwa chisukuru, naende koba empowered, nonya na okorikwa chigasi ao ao, nabo okonyora omonyagitari ore enyaroka. Nanene mono naende nabo bagoperform buna aba. Aba nabamura. Bonsi. Bonsi. You are doing the same Bono things. inche tarigo nachete koboria ekerogo eke to fight, yaani ng'a korwania omwana gose abagaaka. Ribaga rino ndiro. Ribaga riaito ndire ororo. Yes. Bono na inche nkarora ng'a aba, aba, nkwanere egento eke ng'a abange bagoteba ng'a nkware koboria obe women rep. Igo. Bono mbaborie ng'a eke kende eke kia obochumbe Eh. nkeri gokanae ng'a monto mosubati tabori. Inki atabori? Nobwate qualifications chia okoboria. Naye boria ororo egere twensi tu- Buna tokoba empowered chisukuru ne chigasi ao ao, neye ne egasi buna eyende eyo bono. Igo bono ngetie gosoa. Tari inga ingosoa, ninsoete already. Kabisa. Kabisa. Aya koba kebe. Naende ning'eruete, Ehe. naende nkore omokia, kiagera aro buna kwaboire riswari erio, abana tari abana ntebe abasubati, anene mono echangamoto nere togochitwaetera naende twarora. Bono inche ekero nerwete, ning'erwete nkore omokia, naende abanto barore value ase ogonchora inche buna omoraai. Tari ng'a banchore ng'a ase eng'encho omosubati, bachore ase eng'encho nimbwate qualifications, bachore integrity, oboraai obwasioku, naende inche mbakorere egasi.

nochweka edebe, yaani ng'a abande mbare bagocha baboria ase eng'encho ng'a bare abasubati Ba- ekero ba- bakoba ng'a nkobori bare, nkobori bare, ba- ande kabere iga. ande kabere babora. It Inche ngo- happens. eh, Ehe. inche bono eki ngotebia abanto, Nyasaye ekero aratwanchire, inche nabo ngosaba bang'a banya kong'aa amagoro, bambwate okoboko, toike edebe, tobare echieta echiaba ching'ani iga. Igo. Igo bono. Nimbwa- ninde curious komanya. Ekero kende ekero ogotenena goteba ng'a otebie abanto ase emesangererekano okoenda ng'a ngubua oria ore ekero kia oboembi, abasubati nabo bako respond mbabwate omoyo ng'a omosubati oito nere osokire gete omokobe okwo what happens when when you mention gose ekero bakororire. Ekero natenenire gokwana, abasubati nkoba bare na omogoko. Bono omogoko oywo omanyete nabo okogoka lakini tochi go convert obe chikura. Naende nabo okorora ng'a nonya ekero gwakwanire omonyene nabo agoseka naende, lakini tomanya ng'a ninki arengerere. Lakini naro atarire, naende abwo naumeire mara mange more than once, more than twice, mbang'ete omoyo naende nkonya goteba bare ng'a eraundi eye, naintwe na omosubati oito togosira. Naintwe torarore oboraai bw'omosubati ng'aki bokoba, Ng'aki bokoba. ekiagera gocha gocha abagaaka nabwo bararaire, barorire oboraai bwabo ng'aki bore, bono nainche tiga batoe abanto abasubati, torae, ekiagera naintwe ninto to amagani aria ime mono, Kabisa. nonye nyomba ime nomokwa, Eh? nomosubati okomanya, Kabisa. ebiria ime. Ebi biaye ime Eh, nokomanyete eh. apart from that nigo ngotebi ng'a sikuizi Abasubati batanganire motosana mpaka chinyomba siku isi ngotwa agachera bare abasacha. Okonyora omosacha osokire maambia ochiire chishughuli chinde naende akorete endagera. Omonge na osoera agakiombegete, maambia oretire amabaati, omosacha orwe emete. Igo amba agachete. Okobwaterana. Okobwaterana. So I have this conviction ng'a gotwara omosubati ase leadership it's important. In fact, yangotebia igaa, If there is a channel iko champion for women leadership mokwa times. Asante sana. I have done videos before ase ngubore abasubati ngai bare, naende ngitwe kobakera chikura. Mbuya mono. I think ng'a this time round inche nakobwatire. Mbuya mono. Ngo push ya mojumba one igaa nyari bare masaba. Mbuya mono. Mbuya mono. Naye aya koba kebe. Mbuya mono. Narore no mosae ore bono. Kero ogokwana omanyete omonto akanga kwa bere experience ya asa mono. Omonto akanga kwa bere kwa bori kwa bori. Lakini ngoigwa onde some energy korwa asore. Bono buna omosae, naki abasae bako respond gochia ase obogambi bwabo gose okogania kwabo koba omogambi? Eki ndatebe abasae babwate etofauti ne generation eyende, ne egento eke nkere kenarire gosiao ogoserwa. Abasae baminto mbachete amo bagontebia etogokobwaterana, kiagera egento ekenene kechandete abasae bono iga currently is lack of employment. Yes. That is the biggest challenge abasae bago face, tari abagusioka, Kenya at large. Bono barabwo mberuete ase obonge, bansiire buna omosae omwabo, tonyore ekero ki because kero twairire tari ng'a ninche bweka, eeh na abasae kwa jumla twabua. Ekero omanyete nintwe enamba enene tokwenda streets, twachia koandamana kero oborai bore obobe. Bono rende ekero twaandamanire, inki totakonyorera omosae oito ekero twacha twa. bweka minds chiaito amo, twateba ing'o oborai obo iga, ase eng'encho omosae oito are ekerogo, toisaranse to discuss ng'a etotagete twa tokore egasi yaito enchera ere iga na iga na iga. Egere gochi motwe, abanto barora ing'a oborai bwa obosae nabo bore obuya, Taibo. naende tokore obo oboonchoreri ase oborai bwanyarire koba korwa magega. Taribo. Ee bono. Buna ecampaign ya Gusii igaa, Mm. nakoira okoboko. Mbuya mono. Tiga Thank you Nyasae so- agokonye. thank you so Buna much. omosae. Mbuya mono. Bono Abagusii mbare abakobore empatiki ogochia koboria oboigo abe. Ekitambo ki ore aye. Bono iga omanyete bado mapema. Bado mapema. Eh bado mapema. Lakini omanyete bagoteba ng'a mogosirana inwe ase inwe. Omonto oito naro ororo ogokora nkonya gokwana are ng'a nkoborie are obo president. Na intwe no tore magega yaye. Matiang'i. Naende mokwe ase eng'encho kwaborire egento eke gie chama. Tiga tosemie abanto ase eng'encho nobwate echandera naende eplatform ya goikera abanto abange. Tobasemi. mbateebie iga, Anene mono oboraai obo okoruma iga bogochangigwa negento eke gekorokwa echama. Ng'a ase eng'encho for example matiang'i nkoborie are, echama keria agocha koboria ng'a bono baria bonsi pi bare echama keria nabo nabwo ogochi goaka ere ekura buna aye mokwa. Egento keria ngochia kere kiareta. oboraigete, naende buna abande baebisete ase egooti eria y'amatiang'i, ing'egere baete. Eraundi eye iga, narorire ng'a nonya na abanto boka mbakaanete ng'a etogochia goaka esuti ebwate tari ng'a uniformity ng'a obeke esuti embariri, eshati embariri na esokisi embariri, omanyete okoba eclown, ng'aki okororekana. Eraundi nabo okobeka eshati endabo, obekeeee egekoroti ekemwamu, naria Abang'e mbariri. bono, egere ng'a abanto bachire goteba ng'a eraundi eye igo bagoakera omonto ekura tari echama igo bono echi chama nchireo chigocha chia support the matiang'i bono bado nachi tokonya go identify ng'ora ng'ora and then chingaki echi chigoika nabo togoteba ng'a nao eparty yaito buna risase the brand neye iga egosira monto gete ase obopresident. Empati inwe chiria yabe eyamoimu sana, gotiga Nyasae agokonye as you make the decision, inyarekane ng'a you made the right one, egere omochie ko move forward, inyarekane mbuya more. Obuya ntoroche UPN ero, PLP nchiro, Kenya National Congress nkero, gose Kenya Social Congress I mean, and many other parties chire affiliated na matiang'i nchiro, PNU, all over the country.

And ase eki egekogora abe open, nkeri ng'a personalities are different. Eh. Tari gochi gotaka ng'a bono akabe omonto ase chimbaba chiaye, ase eng'encho ng'a nabwate chinguru chie chie chibesa gose support ere enchera ende na ende, ochie ochorwe koba omoraai, tagochi gokorera abanto amagenderero gose egasi buna baaganetie. That's important. Now, twanyorire gosisia ase egeto yabeire chimpi chire in power especially chiananire abanto ng'a mpaka obasere ne chibesa chioka bakoendana mpaka baikire abande bakorwa chistandard bagoteeba ng'a iga ntosigete omonto okorwa below ten thousand. Ande ande ake eyio yabera a big challenge to you as an aspirant a young upcoming aspirant? Yes. Buna inche ekegori eke inde, naende nabo okoraigwa ase emesangererekano ngotenena nabo ngotebe ng'a nabo oranyore tindaikera gotwara etinga ere ase buya iga. Tari nonya ere ase buya iga, ere ase nonya na obosio bwoka. Eyio ne echallenge, ne echallenge enene. Lakini inche igo nesogeti at least ko encourage omosae ng'a tari lazima omonto obwate chibesa bweka nere orache orwe abe omoraai. Tari yabandoka, Mhm. bakomotaka na bakobua. Nabo, eh, Aha. ekiagera nabo okonyora nabo mokuru enyom- chinyomba ao ao with different needs and the capabilities mwasoma eclass ekemo lakini kwanyora ng'a nare obwate obo- obobui s- ase ense emogete gose ase chisemi ense emogete noo okarwete ase enyomba ere inse ake igo. That's true. Bono nabo okorora ng'a omonto nabo akorwa efamily etenyarete buya igo lakini obwate leadership skills. That's true. eraundi eye nabo babasae abang'ina na abagaaka baitabire ng'a ngosiira bare, na omonto oyo otabwati, egere Igo. nere bamoe empa nonya okomoa empaao goka. Batoe omoyo baito tabwati, Eh, batoe ng'a mokwana omoyo. nabo ngoria omogavana Nyamira, ng'ire. Bori, bori tari ng'a ote ng'aki, actually mokwa nare korigereria egento ekio, kanga ting'e yoga iga esinde, kanga nonya ogokwana kw'omote tindi gokwana Bate kw'omoboni boigo. iga, yes. Bono.